Because he believed in God. Now, faith in God will cause you to do crazy things. Because iyo yatatanga naye number one kubvisa chigumi is an act of faith. Because unenge uchitoona kuti salary yako yauya yakakwana yakakwana haisi kukwana saka kutobvisa imwe usati watanga unotenga itori faith usatokwana ndakamboparidza inonzi kutenda upenzi haugone kurama upenyu hwekutenda usingatonge munhu anopenga saka kutobvisa chigumi kutadza kubvisa chigumi is a sign of lack of faith because if you believe that god will take care of you even une mari isina kukwana pay your time amen amen pane chinhu chinonzi sacrifice chatoda kutanga nhasi chekunzi kudambura musoro ichi chinhu ichi chinozikanwa kana nevaroyi rimwe gore mwari akanditendera kupinda mumiting yevaroyi manheru ndikanzwa ari kutaura zvikanzi a ah, inini toita sei toita sei manje chichi ndikanzwa mwa kutoti a ah, munokwanisa kutora murume wangu kana mwana wangu e eh. pane kabhuku akanyorwa nemurume one of the guys eh, one of the professors kabhuku kaanonyora pamusoro pevaroyi vatatu anapuna kunaka pa achida next level yeupenyu hwake next level yeuroyi kuti asimudzirwe parank muuroyi akapa murume wake puna mangwana makuseni murume wake akatanga kurwara two weeks murume achirwara achibva afa panyama achichema manheru vachiserebreta kuti zvaiti achibva asimudzirwa puna puna achitaura kuti tinopinda mudzimba madhoo akakiiwa iwewe haupinde mumba madhoo akakiiwa nei iwe jesu akapinda madhoo akakiiwa asi zvaaroi ndezvokwajesu filipi akatakurwa nomweya akaerekana ava kune imwe nzvimbo varoyi vanopinda murusero vachienda kune imwe nzvimbo iwewe unotingura hautakurwe nomweya wenyu kwete kweuroyi wenyu ora tongoti tongoti hazvisi zvemweya hazvisi zvemweya ko ndege kutakurwa nomweya eya zimbabwe eya kutakurwa asi uri mwana wamwari une mweya mutsvene mauri bhaibheri rati tinofanira kuve nedominion asi hausi kutonga nyika unoshandira muindia anokumisa kunze achipfungaidza zvinhu zvemasatanist iwe wakamira kunze namweya mutsvene mauri wopinda namweya mutsvene mukati mamadhimoni anga achipfungaidzwa woti uri kutonga nyika Amen.

Kupenga kwakadaro, upenzi wakadaro, kutenda Mwari kwakadaro kuti chamada ndiri pano. Isusu hatitambure misoro yevanhu, tinotambura misoro yemaTV edu zvikuru sei kana tichiona kuti vaita building. Hatimire tongoti a ah, inga zviri kufamba iwe usina kana sendera wakaisa ipapo, tinotambura misoro. Amen.

For you to become savior, those nations that you are claiming, you must be willing to sacrifice. Amen. unoziva gore randakaenda kuuniversity 1998 usangofunga kuti ndinofundisa asina kudzidza ndakadzidza chaizvo 1998 kutanga kuti ndasvika pauniversity ndakuenda kuchikoro unoziva

Six distinctions, two upper class, two, four upper class. Just like that. You know how I made it? Because I was sacrificing my sleep. I sacrificed my sleep. Ukandiona ndichiburitsa madhimoni, ndaudza vandikati ndogona kuseka newe sokuti Wamanifest unobuda demon chiseka newe so hazviwanikwe izi zvezvo zvekuti unongoti come out kuona madhimoni achichema hazviwanikwe izi rimwe gore ndi kubible school ndikati ah, ndakutopedza bible school hatisana mbonyatsofast pakurova mafast pairova mafoti ma60 ma90 ma120 days fasting gore rinei ndakatorwa 90 days kuchirohwa mutsanyo kwete nekuti hauna chikafu chine chiriko but uchiigirwa wase kuti chikafu ndezvako ndikuda mwari ini ndakushandira mwari ini chirimo mufiriji chakazara ende firiji yacho kwete ndakatsanya 90 days ndine maulcers ndisingazivi kuti hazvibvumirwe asi ndakatsanya kusvika maulcers apera ndikashedzerwa chiremba pabible school ndakuti ndikapinda mutoilet so ndaiburitsa ropa kuri kutsanya ndakarwara nekuda mwari asi handakufa Enda handisi kuzofa kuna vaya vakamira kuti anoda kuita waapostoli bishop ichitirani ichirimo chaizvo ndokuziva kuti ndikuvarira kusvika kupi zano ipo handi Can you imagine? I'm already 41, but I look 16.

To be fruitful and to multiply. John chapter 12 verse 24 not unless a corn of grain falls down to the ground and dies it will remain alone. So if you are not willing to release something and let it die. Unoza the past three masofa ekumba kwedu ndinongoona angu amo ndinongoti rakagara pasofa zvitongonzi tauya kuzabvisa takunza mangu manyowani tauya kuzabvisa takunza mangu manyowani musi unoita takaparidza kusitu um, he glory chibva yati mapedza kuparidza tinoda kuti mugare muhotera for one night vachibva vatibhukira rumu yavaikwanisa ndichisvika kuhotera iko takangosvika management yehotera zvikanzi apostle sibiya winoyu hamungarare murumu iyo tinoda kuti muende mupresidential nduma ndakanorara namoms zvikanzi not you chechenyakubhadhara yako but zitakuendesa yako asi azvinotanga zvakadai zvakatanga ndichiti uyai mose ndiri one tinamata elders ano achiseka achitiimba ngetsi asina saka sacrifice releases an anointing which is not given at a holy spirit session pane simba raunogamuchira kana uchigamuchira mweya mutsvene kune simba raunogadzira kana wakusacrifice simba rekuconvinsa simba rekutungamira kana waconvinsa ndosaka zvainetsa kubvisa mugabe because maiti nyangwe zvikakansika zvese izvi aizongomira wangoti The sacrifices of the Kardashians. Eh? munoziva kuti kunawo vanhu vandakaitira zvinhu muno mukubvira pakupfeka nechii nekuti nhasi akada kuda chechi ndikati hoo maakundisiya uchienda kunani kwete nekuti achiri kuda chechi but nekuda kwesacrifice sacrifice is powerful unokonesa munhu amene muruninzwisa here you leaders maleaders atiri kugadza nhasi

akanga akangomuka akangoti ah ndinoda mvura iri patsime rebhetirehema but problem ai ndekuti pakati pane vavengi ha kuti ndiiwane ha pakaipa anonzi paakangodaro there were three mighty men vakangoenda asingatozvizivi ndobva vanobvarura bvarura magarisons anga akaiswa ndobva vaenda ndobva vanotora mvura ndobva vadzokada ndobva vati mambo mvura yamati munodai hazvino kuti mvura yanga isipo but aingonzwa kudai patsime rebhetirehema ndobva vauya naye ndobva vamuti oi mvura iyi zvikanzi maiwana upi zvikanzi patsime rebheteremu akabva aitora achibva aibira pasi akati handimwe iropa kai you have sacrificed yourselves mafa kunyange vanga vari vapenyu but vanga vafa vanga vafa vanawa kuti apostol wavo

zvino vakati vachisvika pamisasa yevaisraeri vaisraeri vakasimuka vakaparadza mamoabhu vakatiza pamberi pavo vakapinda munyika yavo vachiparadza mamoabhu vari kuparadzwa ndianani nai mamoabhu vari kuparadzwa naanani nevaisraeri vaisraeri ndo vanhu vamwari anditi mamoabhu havasi vanhu vamwari Verse 25 vakaputsa maguta mumwe nemumwe akakanda ibwe rake pamunda mumwe nemumwe vakanaka ikazara vakadzivirira matsime ose emvura vakatema miti yose yakanaka mm. kusvikira vasiya mabwe oga oga pakara resati vaposheri nemabwe vakarikomba vakaparadza vhesi 26 mhm. zvino mm. mambo wemoabha akati achiona kuti wakundwa pakurwa wakatora zvino mambo wemoabha akaona kuti akundwa pakurwa akatora varume vana mazana namanomwe vaigona kurwa akatora varume vangani mazana manomwe 700 men ngatimboti 700 men vanga vakagadzirwa kurwa ngati 700 men aigona kurwa nomunondo eh. akaizadza kupasanura kuna mambo weedom asi vakanga vasingagoni right 700 men failed him 700 men failed him but vanga vakadzidziswa the art of war they failed it kuti arwe nevanhu vamwari because vanhu vamwari vanonzi israel haurwe nawo nenhamba dzakawanda unorwa pane maspiritual things kana uchida kwakunda unoita da kuti munzwisi ipapo akatora mwanakomana wake mm. wedangwe mm. waifanira kumutevera paushe akamubayira chive chipiriso chino chinopiswa pamusoro perusvingo. Ipapo vaIsraeri vakatsamwa kwazvo vakabva kwaari vakadzokera kunyika yavo. 700 men vakundikana kumukundira hondo. Hanzi akatora mwanakomana wake aifanira kuzoita mambo pamberi pake. Uyu ndimambo asingazivi Mwari uyu. Ndobva abayira mwana wake. abaira mwana wake chichallenge hanzi ipapo israel yakadzokera what 700 men failed one sacrifice did ya pane zvimwe zvinhu mirandikudzi pane zvimwe zvinhu zvinoda pane zvimwe zvinhu zvinongoda minamato koita zvimwe zvinhu zvinongoda kungokomandwa koita zvimwe zvinhu zvinoda kukwirira makomo koita zvimwe zvinozoda nekutsanya kozoita zvimwe zvinongoda one sacrifice yeah. Kune zvimwe zvinhu zvisingafambi kana usina sacrifice. Hmm. One day this daughter of mine mai mai mai zao ndosimuka one day ane zvinhu zvaaida muupenyu wake kana ini pasi zvapresa zvaoma ndikaona vaya ne full salary kumba kwedu zvikanzi apostol fusa ngai vakuti varandira ngai zvaramba madhimoni achitaura kuti kunye pakati